Җиденче бүлек. Ә көннәр үз нәүбәтләрендә үтә тордылар. Өй каршындагы каен яфракларына инде алтын йөгерде. Җәй буе ял итеп, көз җыйган студентлар яңадан җыелдылар. Алар белән бергә карт Казан да яшәреп киткән кебек булды. Хәбир үзенең йөрәгенә ут булып кадалган кешене эзләргә тотынды. Казанда әллә ничә вуз, Аларда әллә ничә мең студент. Шулар арасыннан бары тик исеме генә билгеле булган кызны табу җиңел эш түгел. Әлбәттә, Хәбир аның үзәк китапханәгә килүен көтә алыр иде, бәлки ул аны урамда да очратыр иде. Ләкин ул көтмәде һәм Көтә дә алмады. Ул аны эзләде. Ул аны Зөһрә кыз булып айга менсә дә эзләп табар, айга юл салып җиргә алып төшәр иде. Һәм ул аны тапты. Мәдинә медицина институтында укый булып чыкты. Соңра Хабир аның педиатрия факультетының икенче курсында укуын, фамилиясында, нинди урамда, кайсы йортта торуында белде. Мәдинә Казан кызы иде. Хәбир аның үзе белән бер шәһәрдә яшәвенә сөенде дә, шул ук вакытта җәй көне үк эзләп тапмавын уйлап көенде дә. Анасы тарафыннан артык иркәләнүче, башка туганнары булмаган атасыз балалар үсеп җиткәч, еш кына эчтән тынучан булалар. Алар үзләренең балалык шатлыкларын һәм кайгыларын гадәттә бер катлылык белән анасына сөйләсәләр дә, егет булгач, андый балаларның холыкларында 180 градуска борылыш ясала. Алар үзләренең уйларын, бигрәк тә мәхәббәт белән бәйләнешле кичерешләрен аналарыннан яшерәләр. Үз тиңдәшләре арасында исә йөрәкләрендәге иң кадерле серләре урнашкан якыннары да булмый аларның. Шуның өчен алар үз дөньячыкларына йомылалар, үз кабыкларына төренәләр. Хәбир дә шуларның берсе иде. Ул үзенең хәлен бер кемгә дә сөйләмәде, берәүдән дә киңәш сорамады. Мәхәббәтне чит кешеләргә белдерергә ярамаган, йөрәкнең иң яшерен почмакларында сакланырга тиешле нәрсә дип уйлады ул. Ул, Мәдинә белән очрашу һәм танышу юлларын эзләп, баш ватты. Ниһаять, аңа гашыйк кешеләрдә сирәк очрый торган шактый акыллы уй килде. Ул Мәдинә белән танцы кичәсендә танышырга булды. Элек ул ике кешенең кочаклашып, бер урында тапануларын, бөтерчек шикелле вальс әйнә әйләнүләрен гомумән аңламый иде. Хәзер ул моның серенә төшенде. Яраткан кешең белән вальс әйләнүдән дә рәхәтрәк нәрсә бар микән соң ул дөньяда? Синең кулың аның аркасында. Аның учы синең учыңда. Аның чәчләре синең чәчләреңә орына. Син аның ничек тын алуын ишетәсең. Аның сулышын сулыйсың. Хәбир танцы мәктәбенә йөри башлады. Баштарак һич килеп чыкмады. Ул баланыслар, ул галопсилар аның өчен яулап ала алмаслык тау түбәләре булып тоелды. Ләкин ул башлаган эшен ташламады. Йөрде. Күз терәп көтеп алынган көн җитте. Кырынып, иң яхшы киемнәрен киеп, Хәбир медицина институтының тулай торагына китте. Маяковский урамына урнашканга күрә, шәһәр яшьләре Маяковка дип йөрткән бу торакның клубында Шимбә саен танцылар булуын Хәбир бик яхшы белә иде. Клуб яшьләр белән тулы булып чыкты. Хәбир уңлы-сумлы йөреп Мәдинәсен эзләсә дә, таба алмады. Сөмсүре коенып, инде кайтып китәм дип торганда гына, ул Мәдинәнең иптәш кызын күреп алды. Хәбирнең башына уй килде. Ә ни өчен башта шул кыз белән танышмаска? Һәм ул кызны вальска чакырды. Фестиваль шырпысы кебек кенә нечкә, бер туктаусыз танцевать итәргә яратучы үз-үзен тотышында, кылышларында ниндидер нәзәкәтлек саклый белүче бу кыз Фәһимә исемле иде. Ул кичә буе Хабир белән танцевать итте. Соңыннан тулай торакның бишенче катындагы бүлмәсенә озатып куйгач, киләсе шимбәдә клубка төшәрсез бит дип сорагач та, бер сүзсез риза булды. Хабир тагын килде. Тагын Фәхимә белән танцевать итте. Ул үзенең кызлар күзе төшәрлек булуы, Фәхимә белән булган минутларны бишара кыз өчен кыйммәткә төшү ихтималы турында уйлап та карамады. Фәхимәне исә бу гөнаһсыз очрашулар ялыктыра башлады.

Ә Хәбир боларның берсен дә эшләргә тырышмады. Аны икенче нәрсә борчыды. Ни өчен бу кичәләрдә Мәдинә юк? Бер кичне Фәхимә бүлмәсе янында юк барны сөйләшеп торганнан соң ул сүз кузгатты. Мин синең бер иптәш кызыңны беләм. Хәтерегездәме, сез аның белән марксизм өйрәнгән идегез, үзәк китапханада. Мәдинәме дип сорады Фәһимә. Әйе. Ул минем дустым. Без бер группада укыйбыз. Фәхимәнең сөенеченнән нишләргә белмәгәнлеге, димәк, ул аны шул вакыттан бирле белә. Димәк, ул аңа гашыйк. Ләкин ник ул шундый кыюсыз? Сез әйтегез әле, ник ул кыз клубка йөрми? Танцевать итә белмим әллә? Белә. Ул сирәк йөри, бәйрәмнәрдә генә. Ул клубка йөрергә яратмый. Сез мине шул Мәдинә белән таныштырырсызмы? Фәхимә кинәт сискәнеп китте. Нигә ул сезгә? Миңа кирәк иде ул. Хәбир уңайсызланып аска карады. Аның Фәһимәгә әйтәсе сүзләре әйтелеп бетте. Ә Фәһимә әйтәсе сүзен таба алмый йөдәде. Ул еш-еш сулады, борын яфраклары бер күтәрелде, бер төште, уңайсыз һәм авыр сүзсезлек башланды. Ул шактый озак дәвам итте. Аннан Фәһимә телгә килеп, «Әллә сез шуның өчен генә минем белән таныштыгызмы?» Хорошо. Аның күзләре күкле-яшелле очкыннар сипте. Нет. Нет ее. Вы ей не нужны. У нее жених есть. Кара син аны. Минем белән шаярырга уйлаган. Сез Гафу итегез, диде Хәбир аны бүлеп. Мин сезгә бер нәрсә дә вәгъдә итмәгән идем шикелле. А то, что три месяца меня преследовали, со мной танцевали, это что, просто так? Ради шутки? Нет, я вам не девчонка. Я вам Хәбир медиклар клубына йөрүен сүрелде. Ләкин Мәдинәгә булган мәхәббәте сүрелмәде. Ул Институтта аның дәресләренең расписаниесен күчереп алды. Әле дәрескә барышын, әле кайтышын согалап очраткалап торды. Чатнама суыкларда, карлы бураннарда Мәдинәне көтіп торганда, ул эшеннән менә хәзер, менә хәзер каршысына чыгам да, Мин сезне яратам. Әйдәгез таныш булыйк. Минем исемем Хәбир дип әйтәм дип уйлады. Ләкин Мәдинәне күргәч, ул ниятләрендә икеләнә башлады. Мәдинә аңа якынлашкач, ул ният бөтенләй юкка чыкты. Мәдинә аның яныннан узып кына китә. Ул Хәбиргә карамый да, аның дөньяда яшәвешендә эше дә юк. Хәбир дә Мәдинәгә күтәрелеп карарга кыймый. Бөтенләй икенче якка китә дә бара. Эсселе-суыклы булып узып китә. Бары берничә адым үткәч кенә ул борылып карый. Мәдинә артыннан йөгерә һәм институтка я булмаса өенә кереп калганчы ияреп бара. Шәһәр кырыендагы урамнарның берсенә урнашкан Тәбәнәк өй аңа керүе мөмкин булмаган җәннәт сарае кебек. Өй алдындагы кечкенә бакча җәннәтнең тугызынчы бакчасы иде. Шул өйдә торучы, шул бакчада йөрүче Мәдинә җир йөзендәге иң гүзәл зат. Шул затны очрату, сиздерми генә аның артыннан ияреп бару һәм өй алдындагы рәшәткә ярыгыннан тәрәзгә күз салу Хәбир өчен тиңе булмаган зур шатлык. Шул очрашуларны үзенә ул бәйрәм итте. Шул бәйрәмнәрне көтеп яшәде.